Haya, hey, Jokana, ng'ato ka kia gimoro to onego owach ni okia. Niwane life moro mar Pascal gi jomoko kadha kadha kanyo. Koro ne wabedo stochwa kama kama kama, to ne waloso gik mang'eny. Ne waloso ne jo ng'ato kotho to ywak, to waloso gik moko be mag uchawi nitie. Juogi nitie, jochiende nitie. Awachonu, ka ng'ato ka dibet ji dibet, to gimoro ikia. Ber kiwacho ni ikia. Ok onego ibed ni iloso English makubwa kubwa koro ji ng'eni giwacho gin adier. We achak gi mokwongo mar ka ng'ato kotho to ang'o momiyo jomoko ywak, jomoko go nduru. Jomoko pielo, jomoko layo. Swali ni openj maber kama, nang'o miyo ng'ato kotho to ywak? Kikia gimoro to wach ni ikia. Kik iwach ni daktari nonyisi gimoro ka nonyisi. Gima daktari nonyisi ok donj e wiyi. Openj kamano. Ng'ato koro odwoko niya, ni ji ywak nikech ng'ato ka otho cha koro oparo niya, gik mane otimo, gik moweyo, gik mane ogombo, koro gik momiyo oywak. To dogo apenje niya, ka ng'ano gombo kamano no, to koma dhiang' ma le kata jamni le kata jamni katho to ywak to pielo ang'o mi gin be koro giparo gikone gitimo giparo gikone gitimo gin be en kama we aduoko adiera ma kama ng'ato katho chunye igolo To chuny igolo gi Nyasaye ma golo chuny. To chuny ni igolo gi malaika ma Nyasaye ooro ni mondo odhi ogol chunyno. Chuny igolo gi, gi yor ariyo. Yor mokwongo chuny igolo ka igole gi uchungu painful, yani igole gi, gi teko, igole gi fujo. Mano chuny mar achiel. Chuny mar ariyo igolo mos, gi ng'uono, gi kwe, gi maber. Koro chuny migolo gi nguvu kata migolo gi force kata migolo gi teko en chuny ma ng'at moro en otim gik maricho en ng'ama ok orie kare en ng'ama gikene richo igomi chuny ni igolo gi teko to chuny mineno ka ng'ato igolo gi mor en igole gi mor nikech ang'o notim gik mabeyo kata nyasaye oketo ng'uono kuome Kata ng'ato nyalo bedo ni timo gik mabeyo lakini chunye koro igolo gi gik ma teko. Koro mondo Nyasaye ng'iyo ji, nyiso ji kaka tho tek, tho lit. Ng'ama soni neno ka ng'ato ka ywak sama chunye igolo. Nikech igole gi, gi teko, gidhi. Nyaka oywagi, nyaka opiel, nyaka ola. Iyudo jomoko kamano ka timore kamano. Jomoko go nduru nikech ang'o? Chunyi cha igolo gi teko. To moko tiyudo ka jomoko nobet abeta kamano to nyiero anyiera to dhi. Chuny ogole gi ng'wono. Koro iwinjo mano kaka chuny igolo gi Nyasaye. Nikech Nyasaye mokelo chunyno, Nyasaye magolo chunyno. Chuny koro kineno ka ng'ato ywak kata ka ng'ato diewo kata ka ng'ato pielo kata ka ng'ato pigo nduru ka tho, ong'e ni chunye igolo gi teko, igolo gi ngufu. To kineno ka ng'ato nyiero, ng'ato okwe akweya, ing'e ni chunye igolo gi peace. Mano kaka timore. Kata le, iseneno ka simba tho? Iseneno kaka simba ywagore? Tiende ni. Otuting in York. Makata pi wang' wuok. Iseno ka dhiang' tho. Dhiang' tho makata piel olayo. Gwere kama. Mano dhiang' tho. Nikech chunye chako igolo gi force. Mano kaka timore. Gimoro kikia to we ni ikia. Kik iwach giki mida wacho dhogi mondo ji owinj awinja ni iwacho. Chuny igolo gi Nyasaye to Nyasaye golo chuny gi njia ariyo mang'isigo. Moro igolo gi ng'wono, moro igolo gi teko. moro igolo gi peace moro igolo gi war mano kaka chuny igolo sike kineno ka ng'ato ywak kata ka ng'ato pielo kata ka ng'ato layo ka ka tho ong'e ni struggle nikech gino wuok ngima wuok ngima wuok o struggle mano kaka timore koro ok inyal wacho ni noparo gik mang'eny e gimomiyo ywak noparo gik mane oweyo nikech mago onge to koro lee maywak ndege maywak Gin gi paro ang'o? Gin gi paro ang'o? Mano e kaka timore. Ng'ato kok kik wuondgi. Kik kia gima otisomo ni ikia.